Mähribanlar, türkmen medeniýeti we sungaty asyrlaryň dowamynda kämilleşip, bu günki gün ýurdumyzyň, halkymyzyň dünýäde belent derejelere, at-abraýa eýe bolmagynda möhüm orun tutýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, türkmen halky uly sungaty, uly edebi, medeni mirasy döreden halkdyr diýip belläp geçmegi bilen, bu günki gün hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli mirasymyzy ösdürmäge, edebiýatda we sungatda yz galdyran görnükli wekillerimizi ylmy taýdan öwrenmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Ynha, her ýylyň ýigrimi ýedinji iýunynda ýurdumyzyň ähli künjeginde medeniýet we sungat işgärleriniň, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni uly dabara bilen bellenilýär. Şular dogrusynda gürrüň etmek üçin, Ýörite Kerki etrabynyň birinji orta mekdebiniň mugallymy Gülşirin Soltanowa bilen söhbetdeş bolmak üçin myhmançylyga çagyrdyk. Gülşirin, milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň şu günki gün alyp barylýan ösüşi dogrusynda bir giňişleýin gürrüň beräýseňiz. Baş üstüne, hawa, dogry bilýäňiz. Ine, sanlyja günden ýurdumyzda medeniýet we sungat işgärleriniň, şeýle-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni uly dabara bilen bellenilýär. Elbetde, şular ýaly baýramçylyklaryň bellenilmegine bolsa, esasy Garaşsyzlygymyzy gazanmagymyz bilen eýe bolduk. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bedew batly Atmyradyň mekany ýylynda Garaşsyzlygymyzyň şanly otuz bäş ýyllyk toýy bellenilýär. Otuz bäş ýyl, bu taryh üçin juda bir uly möhlet bolmasa-da, ýurdumyzda şeýle gysga wagtyň içinde görlüp-eşidilmedik derejede uly ösüşler gazandy. Şol sanda Garaşsyzlyk döwründe edebiýatyň, sungatyň, medeniýetiň ösmegine-de giň mümkinçilikler döredildi. Garaşsyzlyk halkymyza ähli babatda erkanalyk berdi, şol sanda çeper edebiýatyň ösmegine özüniň uly täsirini ýetirdi. Elbetde, türkmen edebiýaty diýlende, ilki bilen gözüňize akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy gelýär. Magtymguly Pyragy, bilşimiz ýaly, Türkmen milli diliniň hem düýbüni tutujy şahyr hökmünde tanalýar. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy ähli babatda kämil eserleri döredipdir. Häzirki döwrüň şahyrlarynyň ählisi diýen ýaly Magtymguly Pyragyny özüniň halypasy hasaplaýar. Sebäbi şahyryň döredijiligi giň gerimli, çuň mazmunly hem-de biziň edebi dilimizde ýazylan şygyrlardyr. Häzirki wagtda edebiýatymyz millilik babatda has-da uly ösüşlere eýe boldy. Millilik şol bir wagtyň özünde döwrebap edebiýat bilen sazlaşykly görnüşde dünýä edebiýatyny bilen aýakdaş gidýän hökmünde ösüp başlady. Gülşirin dogry belläp geçýäňiz. Türkmeniň görnükli şahyry dünýäniň akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň bu günki günde yzyny dowam edýän halypa şahyrlarymyzyň şoň bilen bir hatarda ýaş şahyrlarymyzyň ençemesi ýetiş gelýär. Şolar dogrusyny gürrüň edäýsek. Hawa, häzirki wagtda halkymyzyň arasynda ýaş şahyrlar, halypalyga ýetişen şahyrlar örän köpdür hem-de halk köpçüligi tarapyndan söýlüp okalýar. Şeýle halypalyga ýetişen şahyrlaryň arasynda öz döredijiligi bilen halk köpçüligini özüne aldyran, şygyrlary söýlüp okalýan şahyrlaryň biri-de Seýitmyrat Geldiýewdir. Seýitmyrat Geldiýew diňe bir özüniň döredijilik ýoly bilen däl, eýsem-de žurnalistika ugrundan hem ussatlyga ýeten şahsyýetleriň biri hökmünde tanalýar. Elbetde, Seýitmyrat Geldiýewiň döredijiligi häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda has-da meşhurdyr. Onuň şygyrlaryny okaýan muşdaklary Onuň dördüjiliginden täsirlenip, özleri-de özboluşly döredijilik älemine gadam basýarlar. Seýitmyrat Geldiýewiň şu pursatda ömür ýoly barada-da biraz durup geçsek, ýerlikli bolarmyka diýýän. Şahyr Seýitmyrat Geldiýew bir müň dokuz ýüz segsenji ýylyň on sekizinji iýunynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Babadaýhan daýhan birleşiginde dünýä iner. Orta mekdebi tamamlandan soňra, Ýurdumyzyň baýry ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň žurnalistika hünärine okuwa girýär. Eýýäm talyplyk döwründe ýaş şahyr özüniň zehinini açyp görkezýär. Hem-de ol Türkmeniň altyn asyry atly bäsleşigiň iki gezek ýeňjisi bolýar. Talyplyk ýyllarynda eýýäm ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňjisi bolýar. Nesil gazetiniň poeziýa bölüminiň redaktory, Ýaşlyk teleýaýlymynda Ganatly galam döredijilik gepleşiniň redaktor hem-de alyp barjysy bolup işleýär. Uniwersiteti iki müň on üçünji ýylda üstünlikli tamamlandan soň bolsa, Altyn asyr, Türkmenistan teleýaýlymynda hem-de Edebiýat we sungat gazetlerinde işleýär. Edil häzirki wagty bolsa Seýitmyrat Geldiýew Biznes reklama gazetiniň baş redaktory hökmünde tanalýar. Poeziýa, şygryýet bu sungatyň iň bir täsin görnüşleriniň biridir. Poeziýa ýagny şygryýete her adam bir hili düşünýär. Oňa kimdir biri ruhy taýdan lezzet alýan serişdesi hökmünde seredýän bolsa, ýene birleriniň bolsa iç döküşýän bir, iň bir ýakyn Närsesi hökmünde hem seredip bilýärler. Şahyr Seýitmyrat Geldiýewiň döredijiligi hem özüniň döwrebaplygy, şol bir wagtyň özünde milliligi bilen hem tapawutlanýar. Şu ýerde şahyryň döredijiliginiň esasy ýaşlarda täsir galdyrýan ýerleriniň biri-de onuň häzirki zaman döwrebap sözleri ulanmagy ýa-da dünýä edebiýaty bilen aýakdaş gidýänligi bellärliklidir. Şygyrlar esasan duýgynyň üsti bilen berilýär hem-de şol duýgulary häzirki döwrebap diliň üsti bilen kapiýalaşdyryp bermeklik eýýäm okyjynyň aňyna örän has hem ýakymly täsir etýär. Şahyr häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda esasy temalaryň biri bolan yşk-söýgi temasynda ýa-da durmuş meselesi babatda-da özüniň döredijiligini Gowy şygyrlary döredipdir. Şolaryň arasynda Ejem bilen kakam atly şygryny okap bereýin. Ejem bilen kakam dünýädir maňa, Janyma boý beren ezizlerimdir. Jahan tertibine owaldan jogap, Çagalygymdan ozal ejiz ýerimdir. Gözbaşym, mährabym, mähribanlarym. Kökenim, kemendim, nesil-nesibäm. Ejem bilen kakam älemdir maňa Biminnet ýaşaýşym ömür wesiläm. Özümden närazy olaň alnynda Borjumy ölçäri ölçegler dardyr. Ömrümde, ruhumda ebedi galjak Üzlüşip bilmejek bergilem bardyr. Kasam aldym beýik Taňryň adyndan Meniň ömrüm şulaň mähri barada. Ylahy tertibe şübhäm ýok sebäp ejem bilen kakam dura arada. Şular ýaly görnüşde eje kakany has-da beýiklik derejesine ýetiripdir şu şygrynyň üsti bilen. Hem-de perzendiňem ene-atanyň öňündäki borjy barada hem belläp geçipdir-dä. Hawa, her bir şu şygry okan çagalar ýa-da ýaş nesil hem şol özüniň ene-atanyň öňündäki perzentlik borjuna bolan jogapkärçiligi has-da ýokarlanýar hem-de bu, bularyň ählisi bolsa biziň ata-babalarymyzdan gelýän ýol-ýörelgeler, adatlar bilen hem baglanyşyklydyr. Ine, şular ýaly şygyrlaryň üsti bilen tutuş jemgyýet üçin ähmiýetli bolan şygyrlaryň üsti bilen ýaşlary häzirki wagtda terbiýelemek esasy wezipeleriň biri hökmünde seredilýär. Indi şahyr özüniň döredijiliginde ulanýan özboluşly, bir hili hiç kimiňkä meňzemeýän çeperçilik serişdeleri-de bar. Mysal üçin, Şahyryň Ýazyp goýaryn atly şygrynda şular ýaly setirler bar, Saply käsämdäki gara kofedi Ak owaňňa gara gözüm çaýkanýar. Perişdeler depder baryn ýapyp ýör, Dünýäň düýbi ýyllar bilen çaýkalýar. Şu ýerde ulanýan Saply käsämdäki gara kofedi diýýär-de, biz adatça käse diýip öz çaý içýän käsämizi gözüňe getirýäs, ýöne Saply käson diýýän biz bokal diýip ulanýarys öz leksikonymyzda. Şol bokal sözüni millileşdirip, türkmen diline geçirende saply käse diýip ulanmagy başarypdyr. Hem-de şol gözüň kofeýe meňzedilmegi eýýäm bu bir hili edebiýatda, türkmen edebiýatynda täzeçilik bolsa gerek. Ýaňky ak owamda gara gözüň edil görejiň kofeniň bokalyň içinde çaýkanyşy ýaly görejiň herekete gelmegini-de şoňa meňzedipdir. Ýa-da onuň. Aşyk ýigidiň haty şygry häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda iň bir meşhur şygyrlaryň biri bolsa gerek. Ol barada-da aýdyp geçsek, Ýeri, näme diýip, näme aýdaýyn? Sütemkär gözleriň synagy niçik? Bar syrymy ýüze çykaryp barýar rentgen deý nazaryň içimden geçip. Gabaklaryny serpen çagyň gözüňden gözüme üýtgeşik ýakym çaýylýar. Kalbym seme oýnap sowan gursagym seň naşyja näzikligiňe çoýunýar. Sen owadan, düýşe girginç owadan. Kämil sen Mozardyň mukamy deýin. Her säher seň höwesiňde oýanyp, seniň arzuwyňda uka gideýin. Duşsam aljyraýan senem aňýansyň. Alajyn gözleýän sowarak gezmäň. Ömrüm sakawlady saňa ýetende dörtburç arzuwlarymy towalap bilmän. Sen meni şahyrlyk hetdine eltdiň. Seniň kirlän ylham my gor jogap Söz aýtsam çen tapyp eger aýdaýsaň ýeri näme diýip berersiň jogap Eger sözüm alsaň ýürek näderkä megerem partlar ol bagta çydaman Ýöne ýok diýäýseň estafurula nirede nähili dilärkäm aman. Şu şygrynda-da görnüşi ýaly ýaňky bar syrymy ýüze çykaryp barýar rentgen deý nazaryň içimden geçip-de-de birhili ulanýan meňzetmeleri adamyň duýgusyna, aňyna täsir edýär. Ýa-da, Kämil, sen Motsardyň Mukamy deýin diýýär. Indi şahyryň şygyrlaryny okanyňda, esasy adamyň özüniň-de dünýägaraýşynyň giň bolmagyny talap edýär. Şol zatlary bilip, ýagny berýän ylmy maglumatlary ýa-da beýleki meňzetmelerini düýp manysyny bilmeseň, şolara düşünmek juda çetindir. Hem-de ýaňky şu Onuň şygyrlaryny okaýan adamyň özüniň-de dünýägaraýşynyň hem giň bolmagyny talap edýär. Ýa-da meňzetmesinde dörtburç arzuwlaryny togalap bilmän diýýär-de, eýýäm dörtburç arzuwlar diýip, tegelek zatlar ýa towluk zatlar tegelenmeli-dä adatça, ýöne dörtburç arzuwlaryny togalap bilmän diýip, eýýäm çeperçilik serişdesini ýerlikli peýdalanmagy başarypdyr. Hawa, Gülşirin, dogry belleýäňiz. Seýitmyrat Geldiýewiň ençeme goşgularyny okanyňda, diňläniňde bir Duýgularyň has bir giň möwç urýanyny özüň bilmän galýaň. Supersi diýen poemasynda şeýle setirler bar, Adam söýse, aşyk bolýar, ikuçsyz diýýär. Özüň ol duýgulary ýaşamasaň, beýle setirler döremezmikä diýýän. Şahyr ýöne ýerden tap ýerden şahyr bolunanokmyka diýýän. Şol duýgulary başdan geçirip, şonuň esasynda duýgularyny şygyr setirlerine geçirýär. Dogrudan-da, ýaňky Seýitmyrat Geldiýewiň hem Suw perisi poemasy ýaşlaryň arasynda örän meşhurlyk gazanypdyr hem-de şol ýaňky bir bölejik ýaşlaryň arasynda eýýäm ýoň bolup barýan setirlere öwrülipdir. Ýagny, Adam söýse, aşyk bolýar ikuçsyz. Aşyk söýse, şahyr bolýar joş alyp. Şahyr söýse, kim bolmaly, hany aýt, Mejnunmy, Mansurmy ýa-da Nesimi, Akyl yşka ýetse dükge düşýär-de, Eňräberýär, ejiz gelýär hesibi, Döz gelerden ol ylahy hesibe. Söýgi sosiologyň serişdesi däl, Ony akyl bilen ölçäp kesere. Şular ýaly setirleriň üsti bilen ýaňky özüniň şu Suw perisi atly poemasynda yşk-söýgi barada-da birhili ymykly anyk maglumatlary bermegi başarypdyr-da. Şu şular ýaly setirler häzirki wagtda has-da diňe bir kitap sahypalarynda berilmän, eýsem, internet platformalarynda ýa-da beýleki kanallarda-da giňden paýlaşylyp, şolaryň üsti bilen-de ýaşlaryň arasynda giňden meşhurlyk gazanyp barýar. Şahyryň Döredijiligi giň gerimli bolmak bilen onuň ömür, durmuş, filosofiýa barada-da döreden ençeme ajaýyp şygyrlary bardyr. Ýagnyň Ömrüme ýüzlenme atly şygry-da şolaryň hatarynda bolsa gerek. Eý, ömrüm, dat ömrüm, sen nirä ýetdiň? Guşlukmy, öýlemi, ikindidemiň? Seni goşgy bilen uzaltjak bolup, demläp goýan çaýyňdy ejemiň, içibem bilmedim gyzgynybarka. Ýogsa, men bilýänem, duýýanam ahyr, bir gün çaý deý sowajagyňam ejemiň, men bolaýyn ýa-da bolmaýyn şahyr. Ynha, şahyryň şu setirlerinden görnüşi ýaly, ömür haýsy menzile baranda-da, ony manyly, bir ähmiýetli edip ýaşamak barada aýdylýar-da, özüňden bir at galdyrmak ýa-da geljekki nesiller üçin ähmiýetli bolan miras galdyrmak barada jemlenilýär. Şahyr Seýitmyrat Geldiýewiň döredijiligi-de biz üçin özboluşly şygryýet älemidir. Gülşirin dogrudanam şeýle mazmunly gürrüň etdik. Şahyr Seýitmyrat Geldiýewiň bir ömri, döredijiligi barada giň mazmunly gürrüň etdik. Ýaş mugallymlygyňa seretmezden, ýaş hünärmenligiňe seretmezden, bu şeýle mazmunly, täsirli gürrüň bermek üçin, onuň üçin köpräk özüňem okamaly. Özüňem goşgy ýazýaňmy? Eger goşgy ýazýan bolsaň, öz döredijiligiň barada-da bir Gürrüň beräýseň. Hawa, özüm-de ýaşlykdan okamaga höwesli bolup, goşgulary, çeper edebiýaty, çeper eserleri köp okamagy halaýardym hem-de şolara bolan höwes, şolara bolan türkmen edebiýatyna ýa-da dünýä edebiýatyny okamak, türkmen halkynyň şahyrlaryna, ýazyjylaryna bolan buýsanç, guwanç duýgusy-da şu käre gelmegime sebäp bolan bolsa gerek. Häzirki wagtda-da şular ýaly halypa şahyrlaryň döredijiligi bilen yzygiderli gyzyklanyp, metbugatda çap bolandan olary okamaga howlugyp durýas-da. Ynha, şolary okamak höwesi, şolaryň berýän duýgulary-da bize-de birneme döredijilik bilen meşgullanmaga iterýär-de. Ynha, şu pursatda menem öz Watanymyza bolan buýsanjymy goşgy setirlerinde beýan etmekçi. Baş üstüne. Ene hüwdüsi deý ýakymly söz bar, Ol söze ýerleşýär tutuş ömrümiz. Goýny jennet, her garşynda gudrat bar, Bu biziň mukaddes, eziz Watanymyz. Topragy, sährasy, dagy mukaddes, Deňizi, derýasy, çöli mukaddes, Ir säherden sergin şemal öwsende, Asuda parlaýan Tugy mukaddes. Pederleriň arzuw edip ýeteni, Asuda, parahat ata Watany, Deň eýäris başymyzyň täjine, Waspyn edýäs ele alyp galamy. Tüweleme Gülşirin, galymyň ujy ýiti bolsun, mundan beýläk hem Seň özüňe-de döredijilik äleminde uly üstünlikleriň eýe bolmagyny arzuw etýän. Geljekde halypa şahyrlarymyz bilen bir hatarda adyň tutulmagyny arzuw edýärin. Söze, medeniýede, sungata hormat goýýan, medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmäge, ylmy taýdan öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyzy hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzy hem köp sagbolsunymyzy aýtýan. Sebäbi bagtyýar döwrümizi. wasp etmän oturmak mümkin däl, her bir adamyň kalbynda, ýüreginde Watana bolan buýsanç, Watana bolan söýgi bir alyp barýan işlerinde, alyp barýan, çekýän zähmetiniň üsti bilen eriş-argaç bolup geçýär. Ynha, bu ýyl iki müň ýigrimi altynjy ýylda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bedew atly Akmyradyň mekany ýylynda bir toýlanjak türkmen halkynyň bir baş baýramy bolan Garaşsyzlygymyzyň şanly otuz bäş ýyllygyna her bir adam özüniň zähmet üstünlikleri bilen barýar Gülşirin ýene bir gezek beren täsirli gürrüňleriň üçin köp sagbolsun aýdýan mundan beýläk hem alyp barýan işleriňde diňe üstünlikleň ýar bolmagyny bilim berýän ösüp gelýän ýaş nesliň hem ýokary derejelere eýe bolmagyny, Watanymyza öz mynasyp goşandyny goşjak ýaşlar bolup ýetişmegini arzuw edýän mähribanlar, şunuň bilen söhbetdeşligimizi geçirip gutarýarys. Indiki duşuşyklara çenli hoş sag boluň!